لە دوای گۆڕینی دیزاین و شێوازی سلایدەکان بە شێوازێک لە ڕێگەی فۆرمات باکگراوندەوە، تابێکی ترمان هەیە کە تابی ترانزشنە. تابی ترانزشن ئەو ئیشەی کە پێویستە لە تابی ترانزشنە ئیشی لەسەر بکرێ و کاری لەسەر بکرێ بە جۆرێکە جووڵە ئەتوانی بەین بە یەکێک لە سلایدەکان یان هەر یەکێک لەو سلایدانەی کە هەمانە جوڵەیەکی جیاوازی بینێ شێوازێکی جیاواز دەرکەوێت و پێویستیش ناکات هەموو یەکێک لە سلایدەکانت ئەگەر تۆ دە سلایدت هەیە من سە نۆ سلایدم هەیە هەر نۆ سلایدە کە هەر یەکەیان جوڵە و شێوازێکی جیاوازی هەبێ ئەکرێ تۆ سێ بۆ چوار دانە لەوانە بە شێوازی ترانزیشن جوڵەیان بەیتێ و جوڵەیەکی وا نەبێت کە یوزەر یاخود ئەو کەسەی کە لە بەرچاوی تۆیا وەستا و سەیری سکرینەکە ئەکات بە شێوازێک بێ بێزار بێن لە جوڵەکردنی سلایدەکان. من ئێستا بۆ سلایدی دووەم جۆری پوش هەڵەبژێرم کە توانم یەکێکە لە جۆری ترانزشنەکان بۆ سلایدی چوار جۆری ڕاندم بارس هەڵەبژێرم و بۆ سلایدی شەش جۆرێکی تر لە لەم شێوازە هەڵەبژێرم بۆ سلایدەکە و هەروەها بۆ سلایدی نۆش ئەتوانم یەکێک لەم جۆری فڵێپانە یان لە سویچەکە ئەتوانم هەڵبژێرم بۆ سلایدەکان هەر کاتێک ئەگەر دیقەت بەی لە پێشووترا ڕەقەمەکان هیچیانە و ئەستێرانەیان لە ژێرەوە نەبوو بەڵام ئێستا بۆ دوو بۆ چوار بۆ شەش بۆ نۆ چیان بۆ دروست بووە ئەستێرەیەک دروست بووە لە ژێر هەر یەکێک لە واتە ئەم سلایدە کە تۆ ئیشی لەسەرەکەی چی هەیە ترانزشنێک یان ئەنیمەیشنێکی بۆ دانراوە ئێستا سلایدی یەکەم هیچ ترانزشن و ئەنیمەیشنێکی نیە ترانزشنەکە بۆ چی بوو بۆ جوڵەی سلایدەکە لێرەیا من ئەتوانم بە سلاید شۆ بوو داتا شۆیەک ئەرزی بکەم بەم شێوازە دەرەکەوێت دواتر سلایدی سێ سلایدی چوار شێوازی گۆڕینەکەی و دەرکەوتنەکەی بە شێوازێکی تر بوو بە هەمان شێوە بۆ شەش بە شێوازێکی تر کۆنکلوژن ئاساییە لە ڕفرێنسیش بۆ کوێشن بەم شێوازە دەرەکەوێت واتە هەر یەکێک لە سلایدەکان ئەو سلای ئەو شێوەی کەیامێت لە ترانزشنا جوڵەیەکی پێیا بە سلایدەکە جۆرێکی تر ئەنیمەیشنە کە ئەنیمەیشن ئەدرێ بە تێکستەکە واتە کاڵین ترانزشنز چیەکەیت جوڵە ئەی بە هەر یەکێک لە سلایدەکان بەڵام کە ئەڵێی ئەنیمەیشن جوڵە ئەی بە ناو ئەو شتانەی کە لە ناو سلایدەکە هەیە بە نمونە من ئەم شێوازە هەڵەبژێرم بۆ کەیتی ئایەکە ئەمە ئەنیمەیشنێکم پێیە هەروەها بۆ ئەم ڕەسمە فلۆتێک هەڵەبژێرم باشە بە هەمان شێوە بۆ ئەم چارتەش جۆرێک لە جۆرەکان بە ئەم شێوازە هەڵەبژێرین هەروەها بۆ کۆتا دانە کە ڕەفرێنسە بە جۆرێکی تر هەڵبژێرین کە ڕەنگی تێکستەکەمان بۆ بگۆڕێت لە سەرەتاوە دەست پێ ئەکەمەوە گەر دیقەت بەی بۆ کەیتی ئایەکە لەبەر ئەوەی ئەنیمەیشنم مایە چی کرد ڕەقەم یەکێکی لە پاڵەوە بۆ زیا کردووم هەروەها لەبەر ئەوەی وتم ژمارەکان هەر یەکێک لەو سلایدانە ئەنیمەیشن و ترانزشنی هەبێ ئەو چیە کات یەکسەر ئەستێرەیەک لە بەشی خوارەوەی ژمارەکە بۆ دانێت ئەیەمەوە بە سلایس شۆ سەرەکی کەی دی ئایەکە دیار نیە بەڵام لە هەر کاتێکا کە کلیک لە ماوسەکە یاخود لە ئەست لە هەر یەکێک لە سەهمەکان بکەین ئەو کاتە یەکسەر ئەتوانی ئەو تێکستە ببینیت بە هەمان شێوە Outline Introduction Department تێکستەکە بوونی نیە لە کاتی کلیک کردنا ڕەسمەکە دەرەکەوێتەوە Service بە هەمان شێوە چارتەکە بوونی نیە لە کاتی کلیک کردنا دەرەکەوێتەوە Reference لێرەیا باکگراوندی ڕەفرێنسەکەی بۆ ڕەنگی تر کردین بۆ دواتر کۆتا سلاید بەم شێوەیە ئەنیمەیشن و هەروەها ترانزشنیشمان بەکارهێنا. ئەشتوانین بۆ هەر یەکێک لە سلایدەکان یان بۆ هەر یەکێک لەو بابەتانەی کە کاری لەسەرەکەی دەنگێکی بیتێ یان شێوازێک لە ترانزشن دیاری بکەی ساوندێکی بۆ دیاری بکەی بەرمونە هەر کاتێک کلیک کرا مەسەلەن دەنگی کامێرەیەک بێ دەنگی لەیزەرێک بێ پوشێک بێ پاڵنانێک بێ درەم ڕۆڵەک بێ هەر یشێک لەمانە ئەتوانی تۆ تاقی بکەیتەوە بەپێی گونجانی لەگەڵ ئیشەکەتا نەک ئەوەی کە خۆت بیت ستایڵێکی جیاواز بی لە ئیشەکەت بەمنە من ئێستا کامێرە ئەیەم بە وینت پوش ئەیەم بەمە بەڵام هەر کاتێ چۆنەڵی سکرینەکە ئەیتەوە بە داتا شۆکە بەم شێوازە دەرەکەون و ئەو ڕەنگی کە ئەو دەنگەی کە تۆ دیاری کردبوو لە کاتی فول سکرین کردنیا یەکسەر دەنگەکە دەرەکەوێت هەروەها توانی کاتیش دیاری بکەی بۆ سلایدەکان بە نمونە من سلایدێک هەیە پێنج دەقەم پێچێ سلایدێکم پێ هەیە دوو دەقەم پێچێ دەتوانم من کات دیاری بکەم خۆی چی بکات یەک بە دوایەکی سلایدەکانم بۆ بگۆڕێت من ئێستا ئەم سلایدەم نۆدانە بوو دروستم کرد چۆن بیکەم بە شێوازێک وەکو ڤیدیۆ دەرکەون وەکو ڤیدیۆیەک خۆی پلەی بات پلەی کات و هەر یەکێک لە سلایدەکان یەک بە دوایەک بگۆڕێت ئەم شێوازە چۆن ئیشی لەسەر ئەکەم لە بەشی سەرەوە لە تابی فایلە بەشێکمان هەیە پێوترێ ئێکسپۆرت باشە فایل

ئەو دوو چێک سێ چێکەیە واتە بۆ دروستکردنی ڤیدیۆیەک لە ڕێگەی پاوەرپۆینتەوە کە خۆی یەک بە دوایەک سڵایدەکانە بۆ بگۆڕێ بە نمونە باسی ئەلبومم کرد وتم ئەتوانی ئەلبومی دوو ساڵەکەت دروست کەیت ئەچیتە فایل ئێکسپۆرت Create a Video لێرە دیورەیشنەکە ئەکەم بە دوو و Create a Video ئەکەم پێم ئەڵێ لە کوا سەیڤی ئەکەی ئەتوانم هەر لە دۆکۆمێنتا سەیڤی بکەم بە ناوی KTI ەوە بەڵام ئەبێ ئاگادار بیت لێرە ئەم پڕۆسسینە کۆتایی پێ بێت ئینجا لە دواییا ئەتوانی تۆ فایلەکەت ئۆپن کەیت و کاری لەسەر بکەی وەکو شێوازی ڤیدیۆیەک یاخود بە شێوازێک بیبینیت کە شێوازی ڤیدیۆیەکە و ئەتوانی سوودی لێ ببینی و کاری لەسەر بکەیت من چاوەڕێی پڕۆسسینەکە ئەکەم تاوەکو بە تەواوەتی تەواو بێت بەڵام بەشێکی گرنگیشمان هەیە، هەنێک جار لەوانەیە تۆ شتێکت پێویست بێ بەڵام بیرت بچێتەوە بە نموونە لەناو ئینترۆدەکشنا یەکێک لەم وشانە هەیە کە زۆر زۆر چەند جارێک دووبارەت کردۆتەوە بەڵام بیرت دەچێتەوە بەشێکی خوارەوە هەیە لێرەیا چیە بە تەنها ڕاکێشانی بۆ سەرەوە شێوازی نۆتە ئەمە تەنها خۆت ئەیبینیت واتە کە ئەیی بە داتا شۆکە بە هیچ شێوەیەک لای کەسی یوزەر یان کەسی ئۆدیەنس یان کەسی ئامادەبوو دەرناکەوێ بەڵام هەر کاتێک بە نمونە لەیزی لەوانەیە وشەیەک بێت لێی تێنەگەی ئەتوانی بەم شێوازە ڕونکردنەوەی لەسەر بەیت یان تێبینیەکی لەسەر بنوسی بۆ ئەوەی زیاتر بیرت نەچێتەوە هەر کاتێک پێویستت پێی بوو ئەتوانی بگەڕێیتەوە و سەیرێکی نۆتەکەت بکەیت و بیبینی کە بزانیت چیت نوسیوە و درێژە بە بابەتەکەت بەی. واتە بەشێکت هەیە کە گرنگە نۆتە ئەویش ئەتوانی تۆ لەم تەختەیە ئەو ئەو بابەتەی کە پێویستە بینوسیت و بەم شێوەیە هایدی بکەیت و بیشاریتەوە بۆ هەر یەکێک لە سلایدەکان بەم شێوازە ئەتوانی تۆ نۆت زیاد بکەیت یان نۆت ئاست بکەیت و بۆ هەروەها لێرەش بەتنێک هەیە کە توانی یەکسەر نۆتە بۆ ئەکتیڤ ئەکات فایلەکەمان تەواو بوو کەتیبە ڤیدیۆیەک بۆمان لێرەیان نووسراوە کەیتی ئای بەم شێوازە لەوانەیە کەمێک خێرا بێت بەڵام کردی بە ڤیدیۆیەک بۆمان دیورەیشنەکەی دوو سێکەندم بۆ داناوە بۆی زۆر کات نەڕوا خۆی یەکسەر چیەکات بەبێ ئەوەی هیچ دەستکاری شتێ بکەم کردوێتی بە ڤیدیۆ و ئەشتوانم میوزیکێکیشی بۆ دابنێم بۆی کە بۆڵین و بۆ شێوازە دەرنەکەوێت بەڵام بەم شێوازە ئەتوانم تۆ سلایدەکان ئەوە دابنیت دیورەیشنەکەی چەنت پێچوو بەپی ئەوە دیاری بکەیت شێوازی زیاکردنی ئۆدیۆیەک یاخود میوزیکێکیش هەر لە ڕێگەی ئینسێرتەوە ئەتوانی ئۆدیۆ دابنێیت یان ڤیدیۆ دابنێی هەر کامێکیانە پێویست بوو ئەتوانی لەناو پاوەرپۆینتەکەیا زیای بکەی بەنمونە ئۆدیۆیەک دەنگێکە لەناو کۆمپیوتەرەکەتەوە میوزیکێکت هەیە ئەتەوێ بە تەواوەتی میوزیکەکە پلەی بێ و کاتە لە کاتی ڤیدیۆکەیا پلەی ئەکات یان ڤیدیۆیەک هەیە ئۆنڵاین ڤیدیۆیەکە لەناو پیسیەکە ڤیدیۆیەکت هەیە ئەتوێ ئەو ڤیدیۆی بێنی و لەناو سلایدەکە دێنێ و کاتە توانی زۆر باسانی کار لەسەر هێنانی ڤیدیۆ و ئۆدیۆکە بە شێوازێکی ئاسان بکەیت بە هیوای سوود بینین سەرکەوتوبن کاتێکی خۆش.